Сахих хәдисләрдән Ибн Аббас дигән сахабадан риваять кылына, Пәйгамбәр саллаллаху әйтте ди, Раббыбыз Аллаһ әйтте ди, ягъни кутси хәдистә ул Раббыбыз Аллаһ әйтте дип әйтә инде. Дөреслектә ди, Аллаһ субхану ва тааля ди, изгелекне ди, изге гамәлләрне һәм начар гамәлләрне язып куйган ди.

эшләмичә калды икән шул изгелекне дә инде, ул аңа тулы шушы әҗер савабын язачак ди. Кеше, мәсәлән, нәрсә дигән сүз инде бу, аңлатабыз. Кеше берәрне изге гамәл кылырга уйлады ди, ниятендә. Мәсәлән, берәр мохтаҗга инде сәдака бирергә булды. Мәсәлән, 5000 тәңкәсен тыкты дайма, менә бер факир мискингә булышам дип чыгып китте инде. Ниятендә бар, ихластан Аллаһка якынаям дип инде шушы кешегә ярдәм итәм дип инде һәм барганда юлда акчасын югалта мәсәлән яки урлыйлар караклар дин яки талау алалар төрле хәл булырга мөмкин һәм сәдакасын бит инде бирми кала бу әмма ләкин алла субхан тәғала нәрсә ди тулысынча шушы сәдака әҗерен язып куя ди эшләмәсә дә ди. Чөнки ул ниятләде, шуны эшләргә барды, әмма ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында бирелмичә калды ди. Аллаһ Тәгалә аңа бәрәбәр шушы нияте өчен, шушы изгелеге өчен, шушы сәдака биргән кебек язып куя ди. Һәм шулай ук, мәсәлән, без бит инде беләбез, мәчеткә барабыз. Мәчеттә җәмәгать намазы, басып уку 27 савапка тора. Шулай бит инде. Һәм кеше, мәсәлән, чыгып китте дә, э, хәзер бигрәк тә менә бозлавык чыкканда баскычтан таеп егылды да килеп төште. Аягын авырттырды, мәчеткә бара алмады. Йына кереп укый икән, ул барыбер шушы 27 савапны алачак. Ни өчен? Чөнки аның нияте мәчеттә укый, җәмәгать белән ул анда барырга омтылды, барырга тырышты, әмма ләкин таеп егылып анда авырттырды. аягын мәсәлән һәм бара алмый калды аллаһ тәгалә бәрү шушы егерме җиде савабын язачак чөнки аның ниятендә бар ул карар кылган ие барам эшлим дип менә шушы сәбәпләр аны тоткарлап калды яки иртәгә мәсәлән без бит сүннәт буенча понедельник четверг пәйгамбар салам ураза тоткан һәм Бик зур нәфил гыйбадәтләрдән булып тора шул понедельник һәр көн һәр атнаның шушы понедельник четверг көнне ураза тоту. Һәм кеше кич белән ниятләп ятты, иртәгә ураза тотам дип инде. Һәм икенче көнгә торды, мәсәлән, авыртып китте, хәле бетте, анда кан басымы күтәрелде яки анда температура күтәрелде, тамак авыртты, авыртып китте һәм ураза тоталмады. Менә шушы гозере булды, шулай бит?

Әгәр дә инде шушыны эшләсә инде, ди, шушы ниятләгән изге гамәлен. Без бит сөйләштек, изге гамәлне ниятләде, әмма эшләмәде. Шулай бит? Әгәр дә инде эшләсә, ди, шушы изге гамәлне, ди, иң әз мигъдары, ди, әҗер савабының 10 әҗер савап, ди. Менә берәр гамәлне кылды икән, ал берәр изгелеккә 10 әҗер савап бирә, ди. Шушы 10 әҗер савапны 700 гә хәтлек күтәрә, ди. Һәм тагын да күбрәк күтәрә ала, ди. Шушы э, савапның дәрәҗәсен. Ничек күтәрә, безнең ниятебезгә карап, ни сыйфатлы шушы гамәл эшләнде, гыйлемебезгә карап, һәм инде э, ихласлыгыз күпме рәвештә шушы Аллаһ ризалыгы өчен булды. Менә шушы Аллаһ Тәгалә шушы бөтенесенә карап, иң түбән 10 әҗер савап, иң күбе инде 700 гә хәтлек арттыралар. Мәсәлән, кеше мәчеткә килеп намаз укыймы? Менә безнең һәрберебезнең әҗере төрлечә. Кемдер тулысынча Алла Субхана Тәгалә 700 яхлек күтәреп бирә дә, шушы намазның әҗерен инде. Кемнекедер ун гына бирә дә. Мәсәлән, кеше килде, әй шулай кирәк инде менә, укырга кирәк, пенсиягә чыккач инде кеше мәчеткә бара дип килде, гадәти хәл. Аллаһ Тәгалә бирә аңа ун әҗер савап. Ә кем инде килде, ихластан Аллаһка якынаям дип, Аллаһ Тәгалә әмер итте, Аллаһка буйсынам, э, Аллаһның кушкан әмерләрен үтим, ихластан килде, э, җәннәткә керәм дип инде бите шушы ниятләп инде Аллаһ Тәгалә и камил рәвештә намазын укыды, намазның хөкемнәрен белә, нәрсә аны боза, бите шушы гыйлеменә таянып инде намазын укыды. Аллаһ Субхану Тәгалә шушаны 700 гә мәртәбә күтәреп әҗер савап бирәләр. Бу бөтен нәрсә, бөтен изгелеккә дә кагыла. Намазга гына түгел, мәсәлән, сәдакага да инде. Сәдака биргәндә дә, мәсәлән, шушы 5000 шушы мөхтайга илтеп бирде икән, шулай шушы сәдака өчен кемдер 10 гына әҗер савабы алды Аллаһ каршында. Кемдер инде шушы 700 гә мәртәбә һәм тагын да артыграк итеп Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен бирә ала. Әгәр дә ихластан булды икән, Аллаһка якын аю булды икән, инде юмарт булды икән, инде бердә теге саранламыйча шундый бик каты ихлас булып инде Шуңа күрә менә бу безнең ниятебезгә, безнең гыйлемебезгә, безнең иман дәрәҗәсенә карап инде Аллаһ Тәгалә әҗер савапны инде төрлечә бирә инде. Һәм менә бу хадис уята безне, изгелек кылганда тулы күп итеп әҗер савап аласыбыз килсә, Без шушы изге гамәлебездә булдыра алганча ихлас булырга тиешбез. Булдыра алганча теге Аллаһка якынаям дип хис итәргә тиешбез. Шушы кылган изгелебез гадәт кенә булырга тиеш түгел, көндәлек рәвештә эшли торган. Һәр вакытта да шушы гыйбадәтебезне яңартып, ниятебезне яңартып, ихласлыгыбызны, иманыбызны куәтләп, шулай итеп изгелек кылырга тиешбез. гадәт кенә, көндәлек ни генә булырга тиеш түгел. И бу күрсәтә Алла Субхана Тәгаләнең юмартлыгы турында. Бер кечкенә генә изгәл гамәлгә дә 700 гә мәртәбә арттырып бирергә мөмкин ди. Әҗер савабны. Алла Тәгалә юмартлыгы турында инде. Шуннан соң ва ин хамма би сайиатин фалам я'малха катабаллах инда хасанатан камила ди. Һәм берәр кеше гөнаһ эшләргә, берәр начар эш эшләргә уйлады димме? фикер туды ди. Әгәр дә туктап кала икән, шушы гөнаһ эшләмәүдән, аңа шулай ук Аллаһ Тәгалә бер изгелек яза ди. Мәсәлән, кеше кайткач, бер бүген миндә аулай, бер кеше дә күрми, әзрәк чиертеп алыйм әле дип, әзрәк кенә салып куярга уйлый икән име? Әгәр дә ана искә төшә, туктале мин бит намазда укып, мәчеткә йөрим, Аллаһ Тәгалә тыйды бит. Аллаһ та күреп тора бит әле, Аллаһ ризалыгы өчен калдырам дип тукты икән, шушы гөнаһны эшләмәгән өчен Аллаһ Субхана бер изге гамәл язып куя ди. Бер әҗер савап бирә ди. Аллаһ ризалыгы өчен инде шушы гамәлне калдырган өчен инде. Әмма дә ләкин монда тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Галимнәр әйтә инде, әгәр дә бу ихластан Аллаһ ризалыгы өчен калдырса гына Аллаһта әҗер савап язады. Әгәр дә инде бүтән төрле гозер булып эшләмичә кала икән. Мәсәлән, хак кайтам да бер кеше юк бүген аулагы, салам дип кайта, әмма ләкин кайта да аның юганда яшереп куйган бер шити. Шулай бит инде. Эшләмичә кала, ах дип үкенә. Аллаһ Тәгалә моңа эшләмәсә дә гөнаһын яза. Чөнки Аллаһның ризалыгы өчен калдырмады, ә менә шушы читиенең юклыгы өчен анда шушы хәмернең юклыгы өчен генә калды. Аның бәрі күңелендә кала. Эх, булмады бит инде. Ә кибеткә барырга яла, чөнки бөтенесе белә, бөтен авыл халкы белә, сөйләячәк. Шулай бәрі күңелендә кала, бірақ шундай мөмкинчелек булса, тағы бер җибәрмен әле. Аллаһ Тәгалә моңа гөнаһны язачак, эшләмәсә дә. Чөнки аның монда уенда нияте булды,

Менә бу күрсәтә Аллаһ Тәгалә нинди рәхимле икәнен. Әҗер савап эшләсәк, 10 әҗердән 700 мәртәбәгә арттырам ди. Ә гынах эшләсә инде бер генә гынах язам ди. Күрәсезме, изгелеккә Аллаһ Тәгалә арттыра 700 мәртәбә хәтле. Ә гынахка берне генә язып куям ди. Бер гынах кылган кебек кенә ди. гөнаһны арттырмый. Бер гөнаһлык эшләде икән инде, шул эшләгәнне генә язып куя. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең безгә рәхимлелеге, колларына карата михрибанлыгы, шәфкатьлеге турында күрсәтә. Инде юмарт булуын күрсәтә Аллаһ Тәгалә. Изгелекне арттырам ди, ә гөнаһны инде берне генә итеп язып куям ди инде.